Pwoc madit tutwal amiyo bot cing ma ilubo lwod television Tekwo Wilfred en aye nyiya watye ka medde kwdi ki lubo kor tyen lok ma tye dong ka wot viral matek tutwal man ni kom Maria Aye. Abedo ki kare me kwanyo cawana me cito Bot Dokto Lamwaka Alice ma wangeyo en macalo lapwony madit i Gulu Univaciti, then watiyo ki yo mo keken me nongo bene ngec ki bot Maria A. Ma mitte ni omyero kikwed matut tutwal Maria A. Gisatti pien ka iwinyo kit ma lokke tye ka kati kwede ki ngo ma otimme i Police Station pat mada, Maria A. bene kigonyo dong ki i Police Station, ngec mukene mapol tutwal aye Police bikatti kwede. dok wan bene wabilubone wabingeyone, ento lok ma ni set up obedo tye ni en onongo aye dong ngo ma tye ka kati kong wawinyo gire ki bot Maria ee ento pudi wabiwinyo ki bot lapwony madit lok kom jugi kit ma codi tero kwede ka surprisingly wabiwinyo ne. ki i twon ma ryek aye ki kome ngo ma otimme ye dok inge ngo ma otimme ni ki gonye dong ma ryek aye ki i police pien gin mo ma tye very strange otimme dok ki i police kunu ma oweko lapeny madit tye ni set up mo nen obedo tye i kom maria aye pi jami mukene ento pe jami weng wan bene wabikeli part mukene ma dong wamiyo lapeny matut ki maria aye kong wacit walub interview eni. Ee apwoyo tutwal, apwoyo jo ma winyo Luo TV. An nya kilwongo ni Lamwaka Alice Veronica, atye lapwony madit i Gulu University, Faculty of Medicine ma wapwonyo lutino ma timo tic me bedo Daktari ma konyo dano i ot yadi madongo. Tin wabiloko lok i kom kit ma Acholi onongo tero kwede lok me jogi nyo kit ma gimiyo kwede yat i tekwaro ma lubbe ki tekwarogi. Gin ma myero dano onge me acel, En aye ni Acholi ma watye ka lok iye ni en aye Acholi ma gibedo tung kumalo me Uganda ma en aye Northern Uganda ni ma iye otye iye kaka dog kaka mapol calo ka iwacci lupayira nongo kaka matino tino ma tye i payira cok gin pyerabic wiye abicel nyo iloko lok kom Lupuranga nongo kaka bene tye iye madwong ki mukene tung kit gum kwica, jo ma bedo i te lagoro co, i ye acoli, gin ma pire tek i ye acoli ma weko doro kwogi en aye onongo lok me tipo. Acoli onongo maro lok kwo me tipo ni tipo aye dorogi pien gin gibedo litino pa ngo? Litino pa tipo. inongo calo tung yo malo, iwinyo ka icito i labili ki ryang iwinyo lok kom lagoro ni ka peko mo tye i Acholi ci kipenyo ci lok ma en dong oloko kibedo iye mot dong kitero it ci ka kineno dong opye nongo dong opye labolle calo i kare ma Ebola obino i kare ma Covid ena ona moni ma oneko dano tutwal-li obino. Guloko lok bene ci guwaco ngo ma omyero dano ki tim, nia oryem gemo ci otim kuman, pe ocam gini eni kono ngo, pe okat woko odiko con, pe owot dyewor, kumeno ci ki bedo ki tero it. Wan me mono wa waco ni wif ni ti gine dok obudugu, dok obudugu ci dong wa kur dong wa kur kwe nia gini dong wa coro dong ocero. En meno labolle ni mono kwowa ocung ngo, ocung i kwo me tipo. Ki ka icito yo malo kany anga agura, inongo kalawinya kunnu. Meno kalawinya bene meno weng tipo pud ma dorngo acoli. A Ki icito pa laro inongo a inongo lute tye kunnu ma gin woro A Ki lapul ma ka lok ma dong oloko, dano dong tero itgi giwinyo ki lubo. A Ki i bini pa tyeko inongo baka ki wa i baka obedo yamo madit, inongo baka tye wa i Iraq, inongo baka tye wa i Thailand, inongo baka tye i kabedo mapol wa i kin lubo ma i Kenya baka tye kunu. Meno kin tipo mogo. Ki dong ki i cito i koc inongo inongo loka kiwaco ni loka dong oloko ka gin aloka dong oloko dong pe kiloko kilubo dong kede kumeno kikuru neno alokaloka ma bino iye ka dok idok tung amuru i Guruguru inongo ma megi bene tye ki i Cere pa Bor bene inongo bene ngo Inongo gin bene tye ki jamigi ma giworo kunnu. Ka idok bot lukoro, inongo kilega bene tye iye. Ci i te kaka mapat pat i Acholi ki dong kaka ma Acholi gurubbe kwedgi calo Yutung, Madikiloc ka ca ma icito i Madikiloc, inongo abayo. Iwinyo kiwaco ni mono ka lok moni dong odoko tek,

Ci gitemo gwoko identity na wa i can oweko mwaka madwong pe gingeyo noo industry apart from labwor ma gitucu ni. Ci dong en mega cwaka caa ni mega ciro Grace councilor five mo goyo cim mo kubbe ki luwer wek ogo wa i lokke en aye mega konyo an doki pien ma apo ni en noo cok, ci en oloko ki cing, cing okwero owaco i nyene ni, A, ngati dong wiye oballe, oba ki i balle. Ci owaco, Wuting ngati lok eni ki ngiru ot yat, an angeyo, wuter ngati i ot cok awac. Dong gitinga dong, kiwaco jami ma myero kiwil, kikelo jel kono macol woko, kicako goyo bul, ma kigoyo bul cap, ni acako myel kono woko, atuko tugo, wiya odugo.

gwoko gang, anongo dong giyeko cen ki remo ma remo tye, ma remo oo-ni ki ineno maber tye remo ma gikero akera ma tye fresh. Gikero kenye, gikwenyo bur gikero iye, cogo cogo mo, wi jel mogo ngogi, ikwenyo inongo, ikwenyo inongo, wa cena ki koma obedo iye. Wacci, An atye ka kelo cal pa luwed i ngo? An atye ka jok, dong gibayo jami i yamo, jami dong ocako wot i yamo, an dong giketa i polic, abedo i polic. Ma ca o, o ci openya story ma mega, ci gipenyo boss meg, ci gipenyo boss meg la pe lagam atek wai boss meg, ma in itimo ngat me kelone, nongo okwero ni gu, ma wu o gang. Ojolowu ni, 'Ng, ojolowa ma cwinye ber dok tye i ot dog watgi ni, Ngat ma ngeyo ni tye ki gin mo ni gangnge, romo dok ye teri gangnge man ni lapeny me acel. Lapeny me aryo, Remo eni ma in ituc ki ngati in ee ki waci ni nongo kibedo kenyu, remo eni cako bedo nini ma nongo tye fresh? Iket lapeny i wi nyako eni pe ki bal, an Pamela nyakoni abigonyo. Ci dong, an dong nawa dong i cell. Jo-ni dok dwoko to bot mego tany ni gidok woko kunnu. Kono dong gitye ka yenya muduku, kono dong gitye ka yenya bom akuya-gu. An dong atye i cell ma gio kwija dok kinyo jami ma dok kicito kunnu mapat manyen. Kono akwar-ri, kono ngo ngo kini? Ci kiwacci ni ocone jami eni bot me kiko ni jami eni lawok dok kinyutte ni peko tye kany. Mogo ma rii atye lok lok ada ni en okingeyo. En dong. Osi goyo cim lawogi gonya o an akato woko ci i aduku mere ka gamo dyegi na ya okele police mo wacit kede ocek gi cek pe dano ki ka gin mo otime i koma ngato gi lubu cik ci dong lok weng en
ma tye ikoro ni.
Mon ango ma wutye kede do mama?
Moni ma dong tye ni mego an pe angeyo an ka abino. Cwinya bedo yom ki dano kenyo. Ai adok kono giwaco ni an apoko ringu an kono apoko ngo an cwinya ber an ka abino wa neighbors ma mega abedo maber but kare moni ma awilo ngom kenyo tele dong tye ikin family pien dako moni acel li ma wode tye lapolice ma bene tye driver kany. Ki dong, ngeyi pa ut ka ma an awilo iye dako-ni mucata-ni, pien tele nongo tye i kingi ca weng ta. Ci lubiro moni aryo ki wacca ni, 'Latinna, wil ngomi wek ikonywa. Dako-ni ocito wil cen obed ki lutinne, ka pe wan dong wabinongo lyel gang kany. En dong obedo ka wilo calo ngat ma niang. Ki bene an ka abedo mwaka abiro, kong ma pud awilo awila, amego-ni bino dagi, jwia. Kare bad nongo dong pressure onongo kato i down, gin mo marac bene peke, atye i bedo maber, wasiko dong peko mo bene pe. An bene lawoyo en aye awinyo awobi ni wai ni ka pe myero kidwoka kene an aa i kenyo, gin dong pe gimito an kenyo me pingo ma an awilo wa agreement-te tye. So. Jamine ki kum mono, an kene atero i yamo lok ada, awaco omego awe an kene ki yubu koma, ci ni ki yubu koma ni nung wiya ti nywene jami weng atito kore ki kore, wa ngat ma otera mo konyo an okonya an obedo wa meri kokoyo mere tima ki konya obedo bene tyena ma acel, ci dong bene.

Gin dong Lubanga dong opwonyo wa ki jugi me kwaro cung matek ma joni dok tye nongo jami mukene kunu. Ci dong en kakare eno-ni, ci dong ongolli awowu joni man, dok kin nyeko ango ma dong bino ka ngolo wa cimi?

ma kilwongo ni jo jok ka malo meno tipo pa kwariwa ma wan wacung iye. Mukene ma wan wacung iye en aye tipo ma nongo tye i lela, i tim, i boro, i te yadi madongo ma watamo ni konyowa lok me kwo i kit ma wan wawoto kwede, kit ma wadoro kwede ki kwo, ki ka two mo tye marac ki wa inongo yamo marac ci kitingo yamo ni enoni kicito kidiyo nyo calo i kulu gi calo i kut gi kidiyo calo i boro ki kano i bye kumeno. Ki dong tipo mukene ma watiyo kwede en tipo ma wan wangeyo ma ni ngo ma ni ajwaki ngo ajwaki tiyo kwede Pien i wan ngo watiyo kwede? Pien ni gin gikonyo dano neno piny ma waneno en ma wan weng waneno ni ki piny ka ma wan pe waneno ma wa o iye. Dong jami mukene tye ma wan watimo macalo wan Acholi en aye ni kubbe ki tipo pa kwariwa Pien tipo ka teke dong orii, ma tipo ma onongo yam dano ma yam konyo dano, dong kilwongo nyinge lokke doko abila. Abila ma i gang nongo tye tipo pa kwaro mo ma yam ngo? Nongo kite ber, dong konyo dano ki nyuto ki dano yo a ki gwoko dano wek gin marac pe otimme i kom dano, oweko i gangi ki acel acel ka icero, i nongo abila i nongo iye kac, ee, acul i woro abila, acul i woro kac, ma mukene i gangi mogo in i cero i nongo nongo ki tyelo wanga yo calo kita ki kelo keto goal post me odilo ni i gang eno ni ka in i o ka in labwolo ki wayi ni mono wek bwolo ni ki i nge ngo Ki i nge, i nge, i nge kacenu-ni. Aa, ki dong mukene, aa, wawaco ni meno, aa, tipo konyowa me kwero dano. Ka kinywalo dano, kikweri ki tipo me dikal eno-ni wek idong ibed kaka ni eno-ni. Aa, ma kunyo enong pol dano pe timo. Nyom bene onongo kikelo, gang ma nongo kinyom iye ng, nyom, nongo tipo nyom tye iye. Weki wubed kacel opo kere. En agwok wang acwil itamo ni mono kom kare ni dano dong keny gi keto ni pien tipo mo ma ki keto iye pe lurem aye dong bedo ikeny ki dong dano ata aye be jogo no tipo mo ni ma gang ma ribo dano yam dano bedo kacelo ni bene peke ki be ka dano oto ki keto kwer me poko kin dano ki ngat oto cani pien ki weyo ni gin oto dong ngo rac myero dong po dong obed ki dano ci kika ki gine ki ngolo tol watti eno nio wek ngo in dong idong mwa to pe dong obed i kumi ki dong mukene jami ma acholi tiyo kwede tic me jok nyo tipo en aye icang two mukene tye ma pe cang calo i ot yat. Dong daktar bene ngiyo kwer pe nongo kunyoni dong ki gum maber wan dong watye ka timo campaign onyo cubo lok ni gamente oye weki yadi me tekwaro bene ki tii kwede marom aroma calo yadi me ot yat pien tye ka kony marom aroma ci tye jami mogo ma kitimo weki kimini cang ci cang i acholi ka kibimini yat nyo kong lok bene kiloko psychological view view counselling bene nyo kimini tam i kit omyero in ibed kwede iwinyo nino ducu ka two tek iwaci ni mono onut nyoka ki cwar cwar ni oyam dano degi dano onguno cwar-ro ni weng me wango makar. Ento man kombe dong ki nongo ni wu kare onongo ki ti wango gin ango? Gin na onongo konyo dano. Dano onongo tamo ni jok ticwa. Ento wan lukwed me science wa nongo ni yadi kwi yat mapol aye ti ngo? Ti i kom cwa. Ci cwa eno ni a ki kit ma ki tiyo kwede ki ki miyo ki yat onongo dano ngo? Dano cang ki tipo cang eno ni. Pien Acholi waco ni meno Wan ki lakit ngat acel acel teke in dong acoli. Ka kinywali, nongo jok tye i komi ma kilwongo ni jok anyodo. En anyodo enoni myero igwok maleng, en oweko ni kimito ilwokke komi otik bedo maleng wek jok enoni pe odirre cen, pien en bedo ka maleng. Bene, konyi ki tedo, konyi ki kwan, konyi ki timo gin mo keken ka in igwoko maber. Ento, ka icako timo tic cilo bene, ci gidiro cen nongo ngo? Gitenyi keni, meno kwo pa wan, wan luo, ki jok nywal. Acholi yam pe ye ni ngo, ngati mo obut ki dako mo i di ceng, pien nongo tipo nywal pe iye. Ka in inywal latin na in ibedo ka bedo i di ceng, latin ni eo ni ki nywalo nongo tipo kome pe nongo bedo ngat akonyo Bedo dano atata mo ni nywal ki nywal i col piny ena dong piny col adada ni ena ki wayo nongo tipo nywal no tye odire o tye cok ka kenyo meno lok pa acoli ba pud dong pe awaco lok me science pien man ni eni ni ki penya ni atit pa ngo atit pa acoli ki dong a i acoli jo ma kubo kin tic moni me tipo igi ni onongo tye jo adek onongo tye ot rwodi. Aa i ot rwodi-ni, aa nongo ki waci ni mono tipo ker tye i kom ngatte moni-ni, ngat ma laker nongo tipo ker tye i kome nongo nen. Ma ka oloko lokke, lokke-ni eno ni myero olok lok mabeco ma konyo ngo? Ma konyo kaka. Aa dong i ker tye ot tipo. Ot tipo-ni eni, tipo ma tye i ker-ni pe ajwaka. Jo ma gitedo cere. jo ma gitedo cere nyo tura, jo ma gitedo jok moni-ni, en aye otte bene tye, kilwongo ot eno ni ot tipo. Ka kinywalo latin moni nongo kineno ni latin-ni eni tipo, tipo, tipo, tipo gwoko cere tye i kome, kicako julone dongo. Kadi wa bot Icrael, latin ka kinywalo, En Rabbi, eh? Kikwanyo ma pud tidi dong kitero kunu ka julone, ka pwonyone i kit ma kigwoko kwede ki, ki piny. Meno jo ma onongo ticgi me gwoko piny i Acholi kany bene onongo tye gutenyo atenya, eh, ma pud jo mukene tye ka dok iye, ma mitte bene onongo ni gudok iye. Ki dong jo ma, ah, gicango dano, ah, lucang dano pe ajwaka, Ot ot cang tye calo ki icito i koc inongo ni ka dano otur i ot pa layak eh ka gumako amaka keken kadi pe omako ki gino mo cang ilango tye kaka inomo eh ma gin gia ka itye ka rem kom ka gurye aryeya kadi ki cingi nono wanga cang moni obino mono jo madong kimini gingo Tipo cang ni eoni, ya acoli labolle tye madwong kadi bed ni abol acel keken. Ki jami mukene ma acoli timo me tipo en aye myelo jok. Pe myelo jok ma in ilworo kwede ki ot pa lawoti ni, myelo jok ma tye kwer. Ma ka kiwaye two yelo ngati moni dong kiwoto kwer ci kiwaye ni mono enini nen calo jok mo ma yam wayo ne obedo kede en aye tye ka yelo ne. Ci tye kwer ma Acholi nongo kwero ma nino ne tye ma wabiloko ne kore ki kore ngo ma kitimo ngo ma kikelo. An i kwer ma kitimo enini ka mite ni kilor joki enoni ki dyang ci kiloro ki dyang, ka mite ni dyegi kiloro ki dyegi ki gweni mapol bene ngo to iye. Ki dong actually bene ka dano dong ori ma dong kineko gine ngati moni dong oto ci kimiyo ite remo, miyo remo i actually onongo tye jami maber pe gin marac wek ngo pe oyel dano ma i gang enoni ki two onyo onek lee i cing dano ni enoni onyo otim jami ma ngo ma pe rwate i dikal-li enoni ci lubo kit gange. Kiromo miyo pol kare miyo remo pe kimiyo gweno kimiyo dyel onyo kimiyo dyang meno ye tim ma onongo time i Acholi ki jami mukene ma kimiyo en aye taa pien taa kiwaco ni mono ngom obedo omegi dano en camme ma pire tek en aye taa ki kongo ci kimiyo taa ki kongo ki ngo ma kibolo ki dong nongo lega tye ma nongo kilego lega mapat pat ma nongo kilego, ki lok ma nongo kiloko iye, ma kilamo lam, gin marac wang ceng otero ci otero, otero mabor, gin maber ma kimiyo, yot kom, nywal, coyo kalam maber, ki jami mapol ata lubo peko moni ma onongo tye ka nongone ki dano, onyo tye ka mitte, ki dong pol kare onongo Acholi gitye ki myel mapat pat. Myel mapat pat ma Acholi tye kwede-ni onongo me ngo? Me konyo yot kom. Watye ki myel calo dingi dingi, lapi, apiti, larakaraka, bwola. Weng nongo kite tye pi tyen lokke bene onongo tye, wer ma kiwero ni bene onongo tyene tye. And wer ma kiwero pole bedo wer me kweyo piny. Aa, ka kot pe kite eni-ni onongo Acholi aa myelo myel acut me lwongo tipo kot wek kot obin ocwer. Aa, ka yamo bene tye matek ma balo piny calo kit akombedi tye ka timme i California ki i kabedo mapat pat, Acholi neno piny ki gwoko gang gin waco ni mono kor pe ki tiyo kwede ata tipo kor tye ci nongo ki gwoko piny ki ngo ki gwoko piny ki kor wek piny pe nyo gi moni oyel piny ci wan i ya Acholi jami mapol timme dok lok mapol timme Acholi nongo pe mito Tim maraco calo tim me neko dano onyo me timo tim maraco i kom lutino. Jami mogo tye ma gwokki ki romo waci ni tipo pa ngati moni ki mako. Ki mako tipo pa ngati moni ni ki mako nining? Gin amito dano owiny en aye ni wan watye ki obworowa muboyowa ma i leb munu wawaci ni biomagnetic field. Ci ka inen ce In iweko ngatti mo ni odonyo i area ni, ineno weko onongo ka col icung ka lok ki ngatti mo, icung pe icung i tenne cok, icung nongo icung mabor, kadi itye ka daa ki ngatti mo ni iwinyo ki weko ipe icung cok ki ngatti eno ni, pien nongo ki miti ni ngo, area ka ma piny oboyi iye ni pe okubbe ki pa ngatti mo ni ca ni wek obal ngo, wek obal kwoni. Ci jami mogo macalo kit eno-ni, Acholi-nu onge ni tye, ki yo ma kit eno en Acholi yubo kwede bene onongo tye. Be ka kineno ngatti moni woto ma libilibi, iwinyo ni ngatti eni dok woto ma libilibi dok twatwal do? Pingo? Dano weng myero guwot ki kero dok ki woto matek. En aye weko iwe itibo kom ngatti eni peke, itibo kom ngatti eni tye. I yi Acholi bene, onongo cikke tye ni ajwaka myero pe otim gin mo marac i kom ngati mo. Con ki con, onongo ki lacer acel acel tye ki ajwaka acel ma nongo ka gin moni yelo dano weng cito kunnu ka niang lok ki bot en ngati moni enoni. Onongo pe kilak kicito i dog kaka ata ka yenyo ni in ibicito kaka moni. Acholi jok ma onongo yam julo acholi onongo kilwongo ni jok ajula. Jok ajula pe mito tim cilo ento kunyo ni dano dong onongo ni ajula tiyo mot pe tiyo yot kite gimito ni ci dano bene dong gicito gigamo jok pa lurok bene dong gimedo kwede ci ka gucito gugamo en jok pa lurok eno ni ajula dire ocen tenyi dong ki en pa lurok eno ni pa luroki dong ka dong obino Polle dong mito jami ma macalo remo, remo ni nongo myero in itik bedo ka tic ki remo. Ka dong remo pe nongo dong bedo remo ngo? Bedo remo dano. Oweko yam ma wan wadongo ni nongo pe ki gwoko lutino kita ki gwoko kunyo ni. Ni ka pe ci nongo ki cer latin nyo dong bedo wai gweno ma dong lworo lutine ki okwating. Ma Timmi eni-nu i Acoli peke ka ludito ma tye ka winya i cawa-ni eni-ni giromo moko lok enoni ni i Acoli tim moni ma ni kitimo tim atata kit enoni peke. Dok yiko jami i ngom. Acoli ka onongo ngati mo ka yiko gin moni i ngom myero kigur kaka. Meno, meno, meno, meno Rwot kweri. Tuk ki kato iye i cipid ka neno lok enoni. Iyiko gin moni enoni iyiko ngo? Ee, ka iyiko gire kodi mo nyo gino mo nyo gin ma pe rac ci ber. Ento man calo en ma ceng tye ka ryenyo matek-ki, Acholi waco ni mono ka gwok, ee, ka gwok mo oto, omyero pe kiyik, gwok pe kiyiko? Dok ginakwo bene pe kiyiko. Dyerli ka oto kadi pe imit ni dano ocam, omyero pe iyiki twak iwek ginagwok mo ma gangi aye ocam nyo ibol gwok pa ngatti ka tye ka kato aye ocam. Jami makwo pe kituko kede, pe kiyiko. Tutwalle dong calo wi jami. Wi jami Acholi pe yiko gin mo. Ka gino mo ni kiyike, nongo gwoke two mo ma nongo oneko dano malit matek, ci dong ngo? Kimiyo camme ni eo ni, ci kiyiko kwede, ci dong en ngo? Kitero be i tim ka mabor ka ma dano pe nongo, pe i tok gang nyo i dye kal nyo kaka mo. Ki dong be jami ma kitiyo ki tic. ma kineko iye lee nyo kineko gweno nyo kineko ngo pe bene kibolo ka maleng ka ni kiywa kiywayo kitero i wanga yo ka mo ka ma dano pe woto iye pe ilam calo enni anongo gino moni kitenyo iteng gudi tenyo jami iteng gudi ni onongo pe tim pa ngo pe tim pa wan Acholi nyo pe tim pa lwor ci wan lwor onongo Wamaro lok me ni ribbe ki Lubangawa ni a kudiko con myero inen te piny ineno te polo wek onyutti odiko ni eni piny ma runi oru nining tye ka waco ni ngo poto niningi meno in ineno iwinyo ludito ka dong nino oto ne bene dong cok ineno piny ci wayo ni mono an tin ceng atiti tin ni dong mega pe poto ci mogo bene pe poto ada. Kwo caa-ne moni kenyo dong en cito bene dong ci yweyo. Ludito macon ma cwinygi lengi onongo pe inenogi giyelo dano ki two kita ma kunyone ni loka, tinga, ngoe mo gitwoyo mwaka cok abiro, abicel, apar nongo pud tye ka yelo dano kumeno. En omegi ni to pa luleng bino mere ma kicelo meno lok kita Acholi waco kwede. Ci Acholi gubedo jo ma onongo Giribbe ki piny ma nen ki piny ma pe nen, Kigamo twero ki teko ki malo bot jo joka malo. Apwoyo.